Wel, croeso cynnes iawn i chi i'r gynhadledd undydd rithiol hon i ddathlu canmlwyddiant penodi Tomos Herbert Parry Williams yn Athro'r Gymraeg a Phennaeth Adran yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn bwriad ni'n wreiddiol oedd cynnal y gynhadledd yn gorfforol yn Neuadd Pantycelyn fis hydref dwytha, adeg y canmlwyddiant, gan mai yn Hydref 1920 y dechreuodd TH Parry Williams ar ei ddyletswydda fel athro. Ond oherwydd amgylchiadau'r pandemig, fe benderfynwyd y byddai'n ddoethach gohirio tan eleni a chynnal y gynhadledd ar-lein. Yr ydan ni fel adran a phrifysgol yn ymfalchio yn yn cysylltiad ni â Pharry Williams, yr Ysgol Haig, y Bardd, a'r llenor, ac yn awyddus i ddathlu gyfraniad arhosol i ddysg a llenyddiaeth Gymraeg. Ym mis Ionawr 1914, yr ymunodd o â staff yr Adran Gymraeg fel darlithydd cynorthwyol i'r Athro Edward Anwyl. Ond ym mis Awst 1914, bu farw Edward Anwyl, gan adael y Gadar Gymraeg yn wag. a gwag fuodd hi trwy gydol blynyddoedd y Rhyfel Mawr. Wedi'r rhyfel ddod i ben, fodd bynnag, aed ati i geisio llenwi'r gadar, ac yr oedd Parry Williams yn un o'r ymgeiswyr amdani. Y marn aelodau'r panel penodi, oedd yn cynnwys yr athrawon WJ Gruffydd a John Morris Jones, fo oedd yr ymgeisydd mwyaf teilwng ar y rhestr fer.

Yr oeddan nhw o blaid penodi Timothy Lewis, cyd-weithiwr i TH Parry-Williams ar staff yr adran, a chyn filwr a wasanaethodd o'i wirfodd yng nghatrawd y gyna mawr. Bu tipyn o sylw i'r anghydweld a'r dadla ynghylch y penodiad a'r dudalennau'r papurau newydd lleol a chenedlaethol ar y pryd. Ac o ganlyniad i'r gwrthwynebiad cyhoeddus, i ymgeisyddiaeth Parry Williams, y penderfynodd y coleg ohirio penodi neb am flwyddyn. Wel dyna pryd y dewisodd y darlithydd cynorthwyol beidio ag adnewyddu i gytundeb a chofrestru fel myfyriwr gwyddonol blwyddyn gyntaf, gyda'r bwriad o fynd yn ei flaen maes o law i astudio meddygaeth yng Ngholeg Hyfforddi Sbyty San Bartholomew yn Llundain. Ond pan ail-hysbysebwyd y swydd yn ha 1920, fe berswadwyd Parry Williams i gynnig amdani am yr eildro. A'r tro hwn, fe gafodd ei benodi. Rhoddodd 37 o flynyddoedd o wasanaeth clodwiw i'r Brifysgol, a 32 o'r rheini fel athro a phennaeth adran cyn iddo ymddeol ym 1952. Yr ydym ni'n dra diolchgar i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am noddi'r gynhadledd hon, a dan ni'n cydnabod cymorth caredig Doctor Sara Morse. Y mae pedwar o'r siaradwyr yn gymrodyr y Gymdeithas Ddysgedig. Ac mi garwn ni, yn bersonol, fel trefnydd y gynhadledd, diolch yn fawr iawn i bawb o'r cyfranwyr am fod mor barod i drafodi papur ac am bob cydweithrediad rhadlon. A dwi hefyd yn ddiolchgar i'n cyd-weithiwr Eric Salisbury am ei gymorth yn recordio'r darlithoedd a gosod y cyfan ar y llwyfan digidol hwn fel y gall pobl wrando wrth eu pwysau ac ail-wrando eto ar yr arlwy amrywiol o bapurau'r gynhadledd. Pleser felly ydy rhoi cyflwyniad byr i'r siaradwyr. Wel, mae hi'n wych o beth fod y cysylltiad teuluol rhwng TH Parry Williams a'r Brifysgol yn parhau hyd y dydd heddiw, gan mae'r Athro Emyr Lewis, gorn ai Parry Williams, wedi pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg y Prifysgol Aberystwyth. Roedd Bethan, mam Emyr, yn ferch i Eirwen, chwaer ieuenga Parry Williams. Mae'r anian farddol yn y gwaed, gan fod Emyr, fel i hen ewyrth, yn brifardd cadeiriol a choronog. A chyn iddo ymuno â ni, yr oedd Emyr yn un o bartneiriad hun y cwmni cyfreithiol, Blake Morgan. Athro yn Adran Gymraeg Prifysgol Bangor ydy Angharad Price. Mae pawb sy'n ymddiddori yng ngwaith Parry Williams yn gyfarwydd â'i hastudiaeth bwysig o weithiau cynnar y bardd a'r llenor o Ryddu. Yn ei chyfrol, Ffarwel i Freiburg, crwydriadau cynnar TH Parry Williams a gyhoeddwyd yn 2000 a thair ar ddeg. Ac fel y gwyddoch chi, mae Angharad ei hun hefyd yn llenor Casgliad o ysgrifa ydy ei chyfrol ddiweddara, a benthyciodd air a ddathluwyd gan Parry Williams yn deitl ar ei chyfari, sef Ym Bapur Oli. A gyrrodd y gyfrol hon ar restr fer Llyfrau Ffeithiol Greadigol Cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni. Un o sylfaenwyr a phrif weithredwr presennol cwmni Popeth Cymraeg yn Ninbach yw Ioan Talfryn. arbenigwr ym maes dysgu iaith ydy o, ac mae ganddo fo dros chwarter canrif o brofiad fel tiwtor Cymraeg i ddechreuwyr. Y fo ydy awdur y llyfr Dulliau Dysgu Ail Iaith, ei hanes a'i datblygiad a gyhoeddwyd yn 2001. Ac mae o wedi ymddiddori yng ngwaith Parry Williams byth ers pan oedd o'n ddisgybl yn yr ysgol uwchradd, a chyhoeddodd ddarlith a drafododd o yn 2019 ar waith y bardd a'r llenor, ar ei wefan bersonol, Tao Son. Ac mae ganddo ddiddordeb mawr ym myfyrdodau Parry Williams ar ei brofiadau cyfriniol a ffiniol. Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor ydy Dr Llion Jones, a chyn-fyfyriwr yn yr adran Gymraeg yma yn Aberystwyth. Fe enillodd gydweithuriaeth am draethawd ar agweddau ar waith Parry Williams. Mae o hefyd wedi cyhoeddi cyfres o chwe erthygl hynod ddiddorol yn y cylchgrawn barddas ar wrthodedigion llwyd Parry Williams, sef y cerddi na chawson nhw mo'u cynnwys yn y canon swyddogol. a Ffion hefyd yn brifardd cadeiriol sydd wedi cyhoeddi tri chasgliad o'i farddoniaeth ei hun, gan gynnwys Y Bardd ar y Bêl, Y Lôn i Lyon yn 2016. Ac athro emeritws yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth ydy Howard Williams. Mae o hefyd yn athro er anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ystod ei yrfa fe fu'n athro ar ymweliad â nifer o sefydliadau academaidd ledled y byd. Mae o'n arbenigwr rhyngwladol, cydnabyddedig a'r theori wleidyddol, a chyhoeddodd lyfrau ar feddylwyr dylanwadol fel Immanuel Kant a Karl Marx. A mae o'n un o olygyddion y cylchgrawn Cantian Review a gyhoeddir gan wasg Prifysgol Caergrawnt. Ac mi gyhoeddodd o bennod ar TH Parry Williams ac Athroniaeth yn seithfed gyfrol y gyfres Astudiaethau Athronyddol a olygwyd gan Gwyn Mathews yn 2019. A chan y mod i 'na hefyd yn traddodi papur cystal i mi fy nghyflwyno fy hun. Bleddyn Owen Huws ydw i, a dwi'n Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yma yn Aberystwyth. Yn 2019, mi gyhoeddis i'r gyfrol Pris Cydwybod, TH Parry Williams a Chysgod y Rhyfel Mawr, lle dwi'n ymdrin â natur yr erledigaeth fu arno fo'n ystod y rhyfel oherwydd i ddaliadau heddychol, ac ar union amgylchiadau adeg ei benodi yn Athro. Fe roi'r sylw yn y gyfrol hefyd i rai o'r anawsterau a wynebodd o yn ystod blynyddoedd cyntaf i gyfnod fel Pennaeth Adran, ac i'r diddordeb byw oedd ganddo fo mewn meddygaeth. Felly dwi'n gobeithio'n fawr y byddwch chi'n mwynhau holl arlwy'r gynhadledd.